Di ruman Markel ta un di yungadónan ku mas a hala atenshon den e yu di Kòrsounan hungando na Hulanda aña pasá. Diego ta promé bigada tèns pa nos papia i ta pabien ku tur e distinshonnan ku bo ta tin pa loke ta aña dos mil dies. Kuantu aña bo tin hungando den beisbòl hulandes? Bueno, tin ku danki na bo pa tin entrevista. Anto ya, mi ta di bayendo mi di nuebe kampionato awor aki. Den temporada na Hulanda mi di ocho ku Neptunus, anto e promé ai somoga ku Sparta, despues mi tin ocho ai pertenesiendo na ekipo otro di Rotterdam ku ta Door Neptunus. Anto pa loke ta selekshon? Pa loke ta selekshon tambe ta mi di nuebe aña konsekutivo, anto ya mi ta kere ya mas a traha mi nòmber, anto komo pa traha bo nòmber na selekshon mi ta kere si ta un dje poko te hungadónan ku a keda wòki ku tin tantu añas niu, so Riley tambe stòp, Kemen. Despues di radio ta kor duman sa keda ami awo aki Brian Alar keme no tin hopi un ado mas ku tin hopi aña si no ta ya tin e mucha yon keme no si ku abri kaminda pa e mucha yonnan bin pero ya bo ke keda preso tog te na momento ku bo ta sinti ku bo no por kompeti na un nivel alto mas mi ta kere ya e dia mi ta kere te dia pa stop. Un bia mas bo ta gana dies wega gana dies wega ta asina fasil? No no e no ta fasil si na Hulanda mi ta kere den kualke liga bo na Hulanda e no ta fasil ya. Ami ta un dje top pichernan huntu ku Rob Kordemanns. Tambe tin David Bergman di Kenheim. Nos ta un e tres top pichernan di Hulanda. Anto mi ta kere ya pa bo mantene bo mes hinanan. Bo tin ku establesé bo mes, train duru i ya keda motivá pa bo keda kompetí na un nivel altu. Anu ta mi promé biaha. Na aña dos mil seis mi a gana djes dos, mi a sali picher di ai. Na aña dos mil shete mi a gana djes dos trobe. Na aña dos mil ocho mi a gana nuebe. Despues mi a bolbe gana nuebe na aña dos mil nuebe. Dos mil dies tambe mi a gana nuebe, anto dos mil diesun mi a gana dies wega. Bo mes ta konsiderá aña dos mil diesun bo mion aña den beisbòl hulandes? No, mi no ta konsiderá mi mion aña, mi ta tin un mion aña ku esei na aña dos mil seis. Mi ta kere pa mi mes, anto ya mi no a sinti mi manera mi ta ke durante aña dos mil diesun. Mi bira bo ta bai mas, bo ta bira mas grandi, bo ta pèrdè velosidat, anto ya bo tin ku sòru i kombiná e otro kosnan ku bo sa ku bo eksperensha. Anto mi ta kere ya, pekòf move flame ku mi tin ta pone ku ya mi ta hunchi tòg pichanan boso ya, ora koredó nega base mi por tene nan seka anto ya mi por duna mi tim un chènsi gana gana e weganan anto mi ta kere sey ta parti hopi importante pasobra na Hulanda mes no tin hopi picha links di e liga to esun nan ku tin ya mi ta purba yuda esun nan ku tin ora mi tren ku selekshon paso ya despues ya mi eigenlik no tin mi no ta mira ninhun hende mas awor aki pa bini ku ta kla pa tuma e posishon di ami òf Rob Kordemans. Kita e sekreto pa loke ta bo repertorio? Kita e repertorio ku bo tin den bo picheonan anto kua bo ta bisa ta bo e lansamentu ku bo ta saka out of e lansamentu ku bo ta hoor di bo dedora? Ya mi ta keda woki e mi den loke mi tin den mi repertorio ta ku ya mi a agrega un cutter esei ta un par di aña pasa mi ta un anda ku ne hopi mi tu sim ku mi kambio a bira mas miyon to ya esei nan mi ta usa mas tantu de wega wor aki ya mi ta keda mi fastball ta e picheo ku ya. Parti A den di plato riba bateador extra cu mi ta comment mas miho. Anto mi ta kere say ta sibo successful paso ya si un pitcher ling si bo por tira den anto cruz cebada riba bateador extra e momento cu bo kier say ta sibo un pitcher cu ya e bateador nan sa cu nan ta keda cu tanto cu tene cuidao cu e parti djaden cu nan no ta para comodo riba un play. Como pitchers ling bo ta haya mas tanto of mayoria e bateador derecho ta un handicap pa bo? No e no ta un handicap pa mi ya depende. Na Hulanda tin ocho tim, kuater tim te top kuater tim na ya, anto e batiador na ya bo con Seturno en Sidney de Jong, bo ta haña Percy Senior, anto mi ta bisa ya e batiadorlense cu mi haña poco ta poco tin poder ta Brian Engelhardt cu Rafael Josefa Junior, anto es una rex cu mi no ta mi no ta mira en handicap pero ya mi ta kere a base di aña cu mi ta mi ta tira op mi fastball parti pa den cu awor aki cu no a cuminsa chit ma cambio mi ta tira mi two seamer cu mi cambio anto ya mi cutter te picheo cu mi ta tira riba na mas tanto awor aki cu pone cu ya cada un bia cu mi picha con di nan, cada un serie di lanzamento ta cambia. Internacional tambe bo no tin problema si e ta un bateador sling o bateador derecho? No, tampoco mi no tin problema cu esey. Mi ta kere haci ta algo mi a traha hopi fuerte riba dje pasobra mi ta tin un par di aña entre aña dos mil ocho, dos mil shete pa dos mil ocho mi a perde e comment di tira e recta fo hopi riba bateador Exandon. Ya mi a bay busca e beca mi ta kere haci asina un dje picha nan. Cu tin hopi mi ta kere ya hopi stabilidad den seleccion, anto ya cu Brian Farley y tur e managernan cu mi ta tin durante e añanan por pone mi abri y cera of abri releva largo of bateador length so cu so nan sa ki mi ta capaz anto kico mi por haci pa nan. Bo gana di stabilidad, bo durabilidad, bo consistencia. Segun bo bira grandi bo tin cu traha mas duro y sigur ora bo ta na un nivel te ariba nan manera bo ta. Bo ta obligá nan si'é. Kon Diego ta si'é? Bueno, mi ta si'é ya. Durante e preparashonnan na Kòrsou, kuminsá un tiki mas trempau n'e aki, mi a kuminsá afó di desèmber. Anto kuminsá kore. Awor aki ya ta gewoon tende mi, gèt mi brasa en shape. Keda kore mas tantu, kore meinta, kore atardi pa mi drenta kondishon, pa mi brasa ta up en top manera mi ta kere. Esnan aña pasá mi ta tin ya poko problema ku èlbo, pero ya mi a pichador di dje i awor aki ke brasa ta bon mi ta kere ya bo tin ku sòri gewoon keda kore. I mantene bo mes i tras di bo picheonan pasobra ku ora bo nunka, tur dia bo por siña biruta di ke mas mihó. Kiko e distinshonnan ku bo ta tin durante aña dos mil dies un? Mi ta kere e distinshonnan mi ta tin mas sali mihó picher di mi tim na Hulanda di Dort Neptunus, mas sali tambe mihó sporter di Rotterdam i tambe ya mi ta kere kos mas grandi pa mi tabata e gana medai i oro ku selekshon hulandes ku ya ku nos tur yu persona ku tabata den anto ta algu grandi pasobra tur e añanan ku mi tin ku selekshon Nos a bira kampion di turnoi den Hulanda, pero ya internashonal mi ta keda ta e promé turnoi ku tur hende ta satisfecho ku mi. Ki ta e satisfakshon mas grandi ora bo wak bèk e logro grandi ei? Mi ta kere e satisfakshon mas grandi ta ku ya trabou duro ta paga. Na Taiwan nos a yega na di dos lugar, nos a perde kontra di Cuba den final. I mi ta kere dos mil diesun nos a bin ku otro meta ku nos mester por gana dje kubanonan. Ya mi ta kere ya tur esei nos tur yu Kòrsou a bin ku un meta mi ta kere ta pa gana. E turnoe anto ya nos a sòri put esei huntu huntu keke macamanan cu ta tin den tim anto nos a logra e titulo maximo cu pasobra ora Aventurero ta tin un meta ban gana ke men hende no a individual anto mi ta kere esei tabata e parti mas grandi cu tur hende a uni cu otro manera un famia cu nos por a gana e campeonato. Nos a gana paisnan grandi manera ta Cuba manera ta Japon cu ta esei cua ta e wega cu echt batin di safe den momento. Te di esun final. E ta keda wega ku mi tin èg di seif den mi mente. Te wega promé ku nos hunga kontra di Kuba ku nos a gana e wega kuater pa dos. Ya, mi a jere traha un tim ku ya no tabata nos mihó òpstèl riba vèlt. Pero ya nos a konfia den otro. Hasi e kos chikina manera nos a bini ta hasi durante di henter e turnoe. Anto mi ta kere wega ei ta wega ku mas satisfecho. Pasobra ora nos a gana e wega ei nos a haña e pase. ku nos ta sa sigur ku nos ta bai final. E torneo ei, kon bo ta analisá henter e torneo ei? Mi ta da ta e ron ku Cali and Sams a dal kontra Cuba ku nos ta bai ariba kuater pa dos i tambe e hugada mas mi ta kere hugada di final ku Sharlon Ochoskov ta bula kita el niña riba su kabes den di séptimo inning. Anto pa mi komo pitcher tabata. Ya, gana ekipo merikano ku a pone nos un pase mas serka di e semifinal. Ok, danki Dropi, éksito pa dos mil diesdos. Danki.